On Thursday, the 5th of July, inside the year 2018, now with Oka put again. And I see your number one chairman of Bonge TV station with this, Wazobia Max TV. The only station you know they pay money just on your antenna small. On top UHF channel 57, you'll get us live and direct. It go show for your TV screen, one, one, one. Now you go to call crystal clear, now so it go show. And e don happun say from eleven to twelve don be like Christmas day because na for there we dey tell you all the ogbonge tori wey concern us inside politics, current affairs, even give you the opportunity to chook your mouth put so that you go talk the way the thing pinch you inside your body, the way the thing totori you for your mind. For our oga dem on top or all our oga dem wey dey position to know say the voice of the masses Na di voice of God. Me myself collectively and I, I no fit forget who I be. My name na Ochuko Omiragwa, di only man wey say make e be like dat for national peace and equity to reign based on tradition. Ogwokogwoko, today we don come again with another different style and di thing wey we carry come ground, in short, my mouth sef dey heavy me to talk am well well but make e no be like say e loss for national peace to reign, I go turn my eye make I look see see boma boma. Mm. Talk quick oh, because my mouth dey hurt me. Oh. Your mouth dey always dey hurt you. But I greet my country people when they watch us right now from anywhere for the world where you dey. Welcome to As E Dey hot on top your Obonge TV station. And we don't stand out by this morning to talk all the matters and materiases. As you know, as it e be now, we go spread them on top of the table. And you, where they watch us anywhere where you day, you know now. So you go chook your mouth, put talk am as you e take inch you yes or you go fit call us for our phone line foc i no get credit e no dey exist for here because you go dey do the calling we go dey do the paying we love you just like that and no forget say even for social media um, you go fit see chook your mouth put on top the matter why not if not check us out for facebook for facebook.com forward slash wazobia max ph we dey there live and direct without shaking and on top of twitter twitter and insta insta instagram we dey there live with at wazobia max ph my name na boma amadi now to the matter matthias is wey we don spread for on top of table this morning the governing structure for naija since independence since wey we gain independence how we dey take dey do our governance for inside we naija na we want to torchlight chook eye put very wellemly inside this morning but before we go according to how ochuko dey talk am let the cat out of the bag we go just take pattern Hi, levels. Take enter inside small chinkily break. When we show back, una know as e dey be na, we go do wetin? Spread the matter on top of the table very willingly. We dey show back. Welcome back again on top as e dey hot. Dem say bring my cap, bring my cap, nice small pikin dey touch big man head. Na we be the big man wey tag for here, we no go allow any small pikin touch our head because we be still Wazobia Max TV. Anyway, we don tanda gidigba again before we jump enter that small shikini break. Una remember say Sisi Boma tell una say in short the matter wey we don drop on top of table wey we want to iron put small fishes so that e go straight well na say the governing structure for inside our obodo Nigeria since independence we want to shook our eye put to look am as e be one by follow and una know how we dey do am anytime we tanda gidigba for the studio like this we no dey always dey come alone we dey always dey look round which people dey hold the structure of nigeria for their hand wey be say dem dey talk the things and things and everything wey follow inside we come look am in short today the person wey we carry come for inside edo state e get one word wey dem take dey qualify am ekpeono he e mean say man wey too big person wey e be like say inside the kind swimming pool wey e dey na fish wey big pass the pool in short na ocean e even suppose to dey and this man wey come the studio here na one of the top notch motivational speaker for inside nigeria and na still a presidential aspirant in short this word so as i dey call him name eboma you go follow me clap it's no other Why person than clap? fela durotoye in fact na clap so na he deserve some accolade I, I, the, clap. the accolade na for the people wey don dey here in fact that accolade na for una hmm. wey don dey here youth wey dey do great things hmm. my people na well done o oh, na do I, I dey I, my in fact my heart na im don dey here since. I don you know wetin happen? As I dey come from Lagos, mm. we wan land Port Harcourt na im dem tell us say fog don clear the whole place. Mm. Say we no fit land, dem come carry us go back Lagos. You know say that the pilot he no wan risk life at all. Mm. Na we come dey clap for am. but mm. that delay na say make i fit reach here for this kind time make mm. i fit talk to the people wey dey hear word it, and so na, na my my joy e don dey no no be berekete o e don overflow plenty well well in short na god say make fela duro toye come dey for on top as e dey hot even my people dem wey dey accept Dem don dey surprise say e sure today. The ones dem wey don throway their phone, dem don dey pick am say I must call today. Today I must call make I ask one or two question. In short, we don tanda gidigba for here. Even you wey dey house, just ready yourself because we no get plenty time. We go just jump enter the question wey don already dey the table because e don dey hot on top. As e dey hot, we wan know all the things wey dey happen inside the gladiator room inside our politics. Anyway, without wasting much time, I go just turn my look your gas. Mm. You shot as I look, even my body said they sweet me. like this, like this, now so I take blow. Mm, mm. you, fre- you fresh, finish soft like today bread. anyway, you know say the talk say eh, get one word wey dey inside bible wey be say don tey when i dey look this word mm -hmm. i say this word get strong meaning mm -hmm. they say when the foundation is faulty mm -hmm. what can the righteous do mm -hmm. that word i don dey look am since mm -hmm. now make we take am back to mm -hmm. our obodo nigeria mm -hmm. they say nigeria we don get one kind the structure of nigeria since independence mm -hmm. e be like say e dey faulty i no wan use the word plague mm -hmm. but but e dey faulty mm -hmm. almost all the sectors dem mm. e get the way e be for inside our nation mm. since independence mm. a lot of people dem don talk am say na because of say oyibo people dey come join the north uh, the northern part and the southern part wey obodo oyibo dey call amalgamation mm. join them together mm. they say na because of that one say plenty foundational problem there we need to align them again we need to align the foundation again so now the question i wan ask you you really think say nigeria get foundational problem. Eh, I believe say Nigeria get foundational problem. I, I bet how. But I go tell you one thing wey I know. No be Nigeria be the only country wey get foundational problem. Mm. All the countries wey we don dey see, and if anybody fit go, then one particular special country, then they call that country Singapore.

we go refix the foundation. Mm. We no be every the foundation because again. We, no be every time wey foundation bad na im be say you get to break the house down make okay. you pieces the house. Mm. nothing wey dey wey perfect na only God dey do anything wey perfect. Mm. oyibo no fit do anything wey go perfect we ourselves no fit do anything wey go perfect the only thing say if the thing no perfect we go improve am mm. we go work am if the thing no dey work we go work am no be say make we come dey go back dey look you know why god give us two eye for front Before if, before I tell you that one, you know why he give us two two ear, one one for each side of the head? I wan hear from you. In God wan make we hear two side of the tori before we take judgment. Okay. Mm. That na why in for in perfect design. But why the why that God wey put one for this place, put one for this mm. place? Why he no put one for front, put one for one back? One for back, true word. Because he no wan make we dey look back. Hmm. He Or want make we whatever. say where we dey go for this country. That na wetin he want make we dey talk for television. That na wetin he want make we dey talk for radio. When our people come together, he no want make we dey look back say 1960. Who dey there 1960 wey still dey there now? We don dey now. Wetin we go do? How we go fix this thing? Okay, Ogo- O- Oyinbo don make mistake. We don make mistake. How we go correct am? Na so we suppose dey talk am. No be no, no be lie you talk, but you know one thing be say eh, dem don dey tell us say we country bin dey better economically before, back in the fifties, back in the sixties, say we country bin better socially, say we get a lot of things dem wey dey okay even eh, eh, eh, politically back then though, we we no too stand strong. Now the matter be say until the late, from the late eighties till to, till today now, e be like say things dey get worse as time dey go, as time dey go, e dey worse. You think say a well-balanced political circle go bring about a balanced nation Ah. like our country, Nigeria? Hey, this boma. Hey, boom boom. And so I come, oh, This girl gets plenty sense o. Make I tell you wetin I dey do. So think that time wey dem join us together hundred years. The people wey come give us independence, na inside that faulty foundation na dem some of them dem even born them. Mm, mm. Una, you, you understand? Yes. yes. so some of them see 1914 na dem dem they join us together, ba. Mm. Uh, but uh, somebody like uh, Taf, uh, Tafa Balewa na 1912, in na two, only two years old. Two years speaking. Two years speaking when they don't join us together.

Dem say e no matter whether you be Igbo, whether you be Hausa, whether you be Yoruba, e no matter, whether you be Itsekiri, whether you be Ijaw, e no matter. Wetin we don be na say all of us don dey inside this big pot. That pot now, dem don call am Nigeria ba? Yes. So as the pot don dey, all of us don dey na in, like ingredients inside the soup. Make we come begin dey work together, make the soup fit sweet. Na so dem take work o, collect independence. Small pikin, all of them. All of dem, thirty something, twenty something, all of dem together, dem come together. Antonio Enahoro, wey move the motion for independence, that twenty nine year old. Hmm. So when you look at na pikin, na small small pikin, na come together mm. say make this thing make it make it fit work. Now that one na give us that time when you dey talk, yes. where we say everything everything be like saying they work. Mm. You understand? Hey, now my, my problem na say

That's why we dey waka no. small small. When you check the step the step of our democracy, e dey waka small small. So wetin you you feel say dey take us so long to make this country a better place? E be like say I dey tell somebody today. I say e be like make you dey find out say why this motor dey jam. Na because e get brake problem na because the motor get problem or the person wey dey drive am no sabi drive mm. eh, na we can suppose look the two things hmm. because for me e be like say when when country dey jam wey be say im economy dey jam health dey jam uh, education dey jam road everything just dey jam dey scatter you suppose ask yourself na the na the motor na im get fault or na the people wey no sabi drive na im dey there and me i don say the kind time wey everything be like say e dey work those people na small pikin dem be Uh-huh. So there's something they people heard where they make them talk say when somebody don't reach that age of 60, yeah. make him go rest. Make rest. Uh-huh. But, but when people we don't they we don't they as they don't they old, then decide say they no go leave this steer, this steering wheel. Oh. Then still they drive 70 something, then they drive 70 something, they still they, they, they still they hold. And eh, how then go can't take drive go the place where they self won't drop because they know say the future where then they go, yeah. they no go there there. How, how the person where they drive when I go the future, Him sef know say even with as baba don do am, mm. say soon sha him go check out go somewhere. Mm. So my point na say very simple my point. Young people na him suppose dey drive the steering go the future. Mm. Because they young go people. There. Then na why even that as you quote Bible na him himself go quote am. Say he say that time wey God wan help somebody,

come buy one hundred naira by two thousand and six wey president obasanjo just wan begin to pack im load say make im drop house that time the man don seventy something mm. by that time one dollar you go take one hundred and thirty-three naira buy am wow. so which one come better na when obasanjo young

when we show back from this break my country people we go still open the phone line make una chook una mouth put because question plenty wey we go ask o but just pattern level style na we go take enter our break we dey show back.

hot and the matter eh e don hot sotey e don comot smoke for inside here but my dear brethren and brethren sis wetin we dey talk now e concern every single human being for we naija like this like this you go just dey pick your phone dey call us straight way inside the studio talk am as e take do wetin pinch you all you get to do na to just call the number wey dey your screen sharparly sharparly without wasting time and you know as e be now na foc I no get credit e no dey exist for here we love you like that so just carry your phone begin dey grin grin the numbers wey dey on top of your screen right now. And remember say in case you no fit pick your phone take call, you fit carry your leg waka enter inside our Facebook page, that one na just facebook.com forward slash wazobia max ph, facebook.com forward slash wazobia max ph. And you fit still jump enter our tweet tweet, that one na be Twitter, and our Instagram, that one you just enter at wazobia max ph. Go there go drop your comment so that we go shook our eye put so that we go read am for this our ogbonge guests wey dey the house with us go dissect am like say na food wey dem dey shop for mouth anyway make we turn back again because we still stand out with our ogbonge guest fela durotoye a motivational speaker and also a presidential aspirant still cap for the house but ma i believe say you get wetin dey totori your mind wey you wan must talk abeg talk am because if you no talk am i go talk am. i wan look how i wan take start.

our successive government dem never do right wetin be those things wey dem never really get wey dem never really hammer well. ma and... just chip in small eh? Mm. before you go start to respond we dey here for we people tell them say the voice of the masses na the voice of mm-hmm. god yeah. so make we just take this call from bright all the way from alu before we come back okay. bright chook your mouth on top as e dey hot.

e no get to do with age, e no get to do with size or education. E get to do with their personal interest, the wickedness, they are just wicked. The policies wey dem dey implement, wey dem dey put for the for ground, make dey allow the Nigeria to progress and exploit like other countries. We have other countries dem wey dey get bad foundation, but Nigeria is not the only country, but rather

okay because as you you know the talk wey we don dey talk wey mm, even when we dey exactly. for break mm. say listen the, the people wey dey drive the motor wey we dey call nigeria they they no get the the wickedness wey dey inside them the kind na only dem own dem dey think the only kind thing wey be say na as dem go carry money money wey belong to everybody dem go carry am pack am go one place say dem go carry am go put for london carry am go buy house for london Car the place where dem dey carry this money go sef no people no dey chop money like that Dem go carry dem spoil everything, spoil their education, carry dem own children, make dem own children go go school for abroad, then dem go dey go dem go dey go abroad go take eh eh graduation graduation picture put am for Facebook for everybody say congratulate me. Mm. How we go dey congratulate you say you carry your pikin go abroad? You when your your, your papa train you for this place for this country mm. when when education good when people wey no dey chop money dey chop see the kind billion billion wey dem dey chop for this place na di pipo wey dey drive dis motor come nigeria na im don spoil di tin na dem dey jam dis tin but dem no wan make we look dem dem wan make we dey look di motor. now e e come even bring am back to wetin i bin dey try talk before we pick that phone call that time in your own opinion Yes. my question na ejima Yes. one side wetin our our past government dem wey don waka pass wetin dem no do right and how we wey dey now Yes.

No, dem no get company, dem no get eh, anything wey dem don do wey somebody go look am say, hey, see the kind thing wey this person dey do when he no get o- office, when he no get, when he no dey do politics. Ask them, how many governor get company? How many governor don do something wey be say you go fit talk say, ah, this na wetin this person don build? Eh? How many local government chairman you fit you fit say, oh, okay, na the na the product, na, this na im product wey he don dey sell? wetin im dey sell before im come become put chook head inside politics mm. Mm. politics now don become something wey be say people dey go inside go make money no be that no be so e be for those time the mm. people wey don do something wey don do ogbonge thing wey dem get achievement na im dey go there go serve people serve. but now person wey never do anything na im go chook head for politics say na politics na im na, na there god dey. sharparly sharparly we we'll just take this call from chris all the way from mercyland chris shook your mouth on top as e dey hot.

presently now we dey for for life wey papa and dey pray for him pikin to better pass am na the kind of life we dey we dey for life wey our papa don reach sixty seventy he still dey believe say future still dey for am he still dey fight he no care about it he dey ready to collect him children own chop put for him own make him still dey go na make you see nigeria and our youth have decided to allow themselves to be brainwashed

oga presido on a lighter note now di bill talk one word and dis word so e dey shock me e be like e be like wen eh, if pikin dey say im mama na eh, mama wowo well well dey use style take dey call im papa blind man na di bill talk say not too young to run if for not better if na not too young to rule that na one thing i wan ask you and now They don't sign the Binto law. What do you mean you fit say young Nigerians fit do now inside this governance for them to fit be part of this new bill now wey dem dey don sign into law how the younger generation fit take key into am. Mm -hmm. so two questions where you not ask now number one na so e say e suppose be not too young to rule. to rule na and, run the not too young to run. but i wan quickly talk to you about this rule uh, because rule na na the kind thing wey don cause problem for us. Mm. Mm. you know nigeria never the last uh, fifty uh, something years na rule dem don dey rule us. Mm. Rule be say make you press somebody down, make you stand down top him, mm. make you suppress him, make you oppress him. That na rule. Not too young to lead, now you won't talk. Lead. Because lead, now say you won't make person better, you won't make place better, you won't make people better. So anytime you see leader,

start for 1960 when things better na young people mm. then come don old now come say no young people no go we go chook head for there as them sef chook so head. some kind clauses so dem dey dey inside this bill wey be say mm, be like say go still dey difficult for young where, people to where, to where enter. democracy no where democracy dey eh, anybody wey fit vote im suppose fit stand make people vote for am. Yeah. Ah, ah, that na the thing wey e suppose be if you old enough say make you fit vote you suppose old enough make people fit vote for you the problem na say hmm, that that thing wey dem dey take choose people na na that place you know you know you ask me one question wey yes. we still dey before chris call that na where the great the real problem dey okay. because we no get democracy for this country ma talk am say na fela talk am we no get democracy the thing wey we get na big english o make i fire am Fire the English. Make I fire am, my people. Shut am, shut am, Na my TV. selectocracy. Selectocracy. When you say selectocracy, I better tell my mama well, My break am small down. head. That mama, the thing wey selectocracy mean be say democracy, make I first talk wetin democracy be. Na im be say when the people get power to say na the person wey we wan make him go represent us be Na him this. go dey there. Na the people na im dey vote. Ins- Even inside party, the member of the party na all the people go come vote, vote, vote. Wen dem count di votes, dem go say, Di pipo of Rivers State don tok say na dis pesin make im go represent us o. Wen dem come get for convention, na di pesin wey dem go announce be dat. No be say delegates go come, come go dey collect money from one pesin say na me, di delegates, na im go vote. So di selectocracy na say dis dem, some pipo dey wey don feel say na only dem get power. Dem be like dem dey call dem godfather, sometimes dem dey call dem cabal, sometimes dem dey call dem different kain name wey dem dey give dem. Those people, the, the wetin dem dey do na say dem go come, dem go arrange with themselves. Mm. Dem go come decide say na this person na we go choose. Mm. Dem don buy all the delegates. If not, if, even when they no buy am, as we see for one recent convention, I no go talk the name of the party. Mm. Make you know, as the, na wuru wuru wuru wuru, na only their own people dem go put there. Mm. Once dem put dem people there, guess wetin go happen? That person don reach office now. Who im go come serve? Na the people

wetin we we dey talk today dem don dey talk about this matter since e don tey i no know why e dey difficult for these old people to understand say dem no get the vision again to lead us to our dreamland wetin dey there for them to resign from their positions they have been there for how long now How- why is it difficult for them to allow youth to take over from them this is one selfish interest two

Welcome back again on top as e dey hot. Dem say pikin wey dem use eba train no dey fear semo. We still tanda gidigba for here as Wazobia Max TV because na we be the ogbonge. We still dey here. Anyway, we still get our ogbonge guest wey dey the house here with us. Mister Fela Durotoye, a motivational speaker. Before we jump enter that small break, we be dey talk something. Time no dey, we go just shook our eye put sharply, sharply. We dey talk about this not too young to to lead. We don you don change our perception and from now e no go be rule again. Only we don change as the youth, not too young to lead. nobody go rule us no go lead us no say now wait how how you feel say youth dey fit take dey involved inside politics. the thing wey youth suppose do every youth wey dey hear me now understand number one na we be the country na we get if you look at the number of youth wey dey this country na we plenty pass but you, when if you ask people you get pvc then go say i no get pvc say why i no get pvc he say they don't decide them. these people they don't decide the thing they don't write the result Now lie make you go get your pvc if you want to get involved make you fit choose as the government wey go bring the future wey you want you go decide first number one you go get your pvc number two make you go join party Go join one party or the other but make sure say you go choose which kind before you choose party shine your eye well well which party dey there the one wey dem go give you as normal member wey dey pay your dues wey dem go give you the right make you fit vote na him be the kind party wey you go go choose this big big party many of them no dey give any member you na only delegate na him dem dey give so na so dem dey select dem dey do wuru wuru dey arrange dey do arrangee dey decide who dem suppose put there Na so youth we go decide say we go do new system, new party. If many of di youth decide say na new party dem go join, we go big pass dis old parties wey don dey dia. Na we go big pass because na we plenty pass. So di first tin na say go get your PVC. Any youth wey no get PVC, I don tell all di youths, all di young girls. One boy come wan wan begin dey tori you to say say my girl, my ask am boss. Where your pvc? Pattern. Eh? In fact, any young person wey don dey married, wey don dey married, wey he say uh, um, um, uh, my, my darling how na how tonight go be say oga please now wear your pvc Level. because person wey no get pvc no he no dey try change the future for another person mm -hmm. you no fit trust am so mm -hmm. all men go get your pvc women please get your own so that you go fit harass the men make dem get their own so pvc na very important thing I know say e no easy to get dat PVC, why? Because dem know say wen you get your PVC, you go wan change government, you go wan make tins beta and dem no wan make tins beta, dem wan make we continue to dey poor so dat dem go fit dey give us two two hundred naira make we dey vote for dem. Dat tin no go, we must change dat tin, di old pipo must go rest for house, wen dem don rest make di young pipo put dem own head, we know say na future, na we get am. No be di old pipo get di future but di old pipo we go thank dem for di one wey dem don do for us so far o thank you o but na we na im go drive dis thing now so young pipo get your pvc number two go and join party number three make you dey stand for election and when you see somebody young person wey wan stand for election no take mouth scatter di person head no take abuse kill di person na di young pipo today na im don dey discourage pipo wey be young pipo wey wan run encourage di other young pipo na somewhere na im pipo dey start If somebody start saying one run for government, you go say, hmm, you don't do local government ward chairman. Eh, eh? Leave him first. When you go do the one way if you do, make him do the one way if you do. Make yourself try the one way if you try. You where they talk say somebody one turn start for something, you don't get PVC. Shapali, Shapali, we go take this call from Abe all the way from Rumikini. Abe, shoot your mouth on top as the hot.

Kinetic energy heart Kenneth, e say my pipo dis tin just be like say if one pesin enta na so we Nigeria problem eh, just dey increase because if dem enta na for dia own selfish interest. Mm-hmm. Na di matter we dey talk mm-hmm. since. Mm-hmm. David Andrew e talk o, oh, e say Timaya don already talk am. eh, say pity for us pity for us o not as di president oga on seat now i no support i no support am for di rule wey e dey rule us eh, di new leader please lead us well and god will reward you okay donald the king bira e say di governing structure is very bad e stop am for there

in Nigeria o okay no independent in Nigeria so far as me and you no dey see everything freely for we Naija na still dependent we dey so our government no dey try at all I be Baswene from Buguma wawoo. It's See, all. everybody they talk the This- same thing. But we, we, we get to we get to wrap up, please. And I, I get one

that that one deep. Mm -hmm. What do you think about homegrown ah, eh, homegrown democracy but, but in, in, in fact me i feel say yes the man right na mm. good policy mm. but na good people na im dey form good policy. Oh, mm. Oh, no be thief no fit thief no fit uh, form policy wey go make you fit catch thief. abi. Mm. you understand because in interest na im go dey protect. Mm. the you see this na the thing wey i dey talk eh the people wey dey rule na the as dem go spoil as dem go keep people down The people wey dey lead as na dem go raise people up. Mm. so wetin we need na say we need as somebody don talk, I think na Ruranta talk am say we need good people wey get the fear of, of God. God. We know say if dem give you immunity for office, no be say make you fit dey jam impunity anyhow. Impunity na say make you just dey behave anyhow. That na mm. wetin impunity mean. Mm. Immunity no be for that kind thing. Immunity na say make you fit serve people, make you fit make sure say you no dey fear anything, serve the people well. Hmm. That na wetin no be say make you dey take chop. Say when they say wetin happen, say ah no I get immunity o. Oh. Na na na na that kind thing that they use. Nigeria God don bless us too much for us to dey suffer like this. Make anybody wey dey wey fit tell me one country wey God don give more for under the land mineral resources, on top of the land natural resources, and the kind people wey god give nigeria nowhere for this world nigeria god bless us special we no suppose dey hunger we no suppose dey suffer the money wey we dey make from the things wey god don give us e suppose reach us spread well well good road good hospital where free education suppose dey all the way to university E suppose be so, e don be like dat before wen good pipo dey there until dis kain pipo wey na chop chop chop chop chop chop na im dem come chop. So now wetin we want na say we want young pipo wey want better future for dia children, we want dem make dem come out. Dat na why me sef rise say okay make I put head, I don chook head now say yes me sef go be president but no be say na because I just wan rule pipo. na because i wan serve people i don dey serve people for the last 14 years make anybody wey wan google me go google fela durotoye make dem go check wetin fela durotoye don do you go see as i don one time dey wey we don even take one whole area called mushin we paint am i get like 2000 people come out free of charge why because mushin na place where poor people dey and then mm. governor for for lagos fashola say make everybody for wey dey wey dem house dey for street make dem paint the make dem paint am the people no get money

296 hmm. houses mm. poor people house for one now, day now we pay it one day time eh no dey we go just take this one sharply because this one eh we wey dey niger delta here we take this thing so personal so i just wan make the wey dey are still here from you now make we check am now from the national confab the outcome mm -hmm. some people say e go e go solve di problem wey dey Nigeria na wetin some pipo tok while some say in short e dey one sided becos na na di before before presido eh, im own plan be dat Jonathan now now wait as you Fela Durotoye wetin be your own um, view mm-hmm. about that national confab. the first view wey i get for national confab na say na old people dem call make dem come sleep for the place go look all dem picture the average age of that national confab dem don calculate am na 62 which kind confab people wan confab all of them na there dem dey like this go see the picture just type national confab you go see am like this all of them dey there

make this thing wey we dey see change that's why i come here i want to say a big thank you one more time again to our ogbonge guest wey take the time from lagos fly from plane come go back come again just just to come talk to people mr fela durotoye wey be motivational speaker and also a presidential aspirant thank you well in short they say when person too great You shake am with two hand for the second time. So I go shake you with my If two you hand. dey na- like na- shake, na you na if you you dey shake. like shake or to go, Shake na honor. Na honor. I dey honor. If you It's a dey like privilege. It's a privilege. Anyway, na for here we go for ground break on top as e dey hot. Tomorrow the same time again from eleven to twelve we go come with another ogbonge episode again on top as e dey hot and today from nine to ten you go still watch this the same thing wey we just talk here so go call all your brother brother sister everybody say e sure make dem come watch fela tonight by eight by nine to ten anyway na for here we go for gba break and i want to say rest in peace to one of our ogbonge guests wey dey always dey come here come sit down with us peace Peace man man. we just get the story say

alright my country pipo una know say everything wey get beginning get end and na here we go dey draw the curtain on top the matter but no forget say you go still dey send for my domot report na na na na anything wey get as e be for your area whether na for road abi na the area boys abi na olopa sef wey wey dey misbehave for your area oya take the picture snap am send to us describe every every bring am come and we go we go spread the matter on top of our table my dear brothers and brothers na here we from take pack our kaya comot for inside the studio